Hmanlai mite khan sulhnu ropui tak tak, tunlai khawvel thiamna sang leh changkang tak tak pawhin a chhuihchhuah hleih theih loh khawp a, thil mak inphum bawk si thahnem tak he khawvelah hian an hnutchhiah a. Chung zinga a mak ve ber pawl Stonehenge an tih hi tun tumah chuan i han bel chiang dawn ila, a dang dang pawh sawi chho zel kan la tum dawn a ni. Hmanlai mite sul hnu mak leh ropui tak tak te chanchin hi khawvel thil mak pasarih te tihah khan ka dah tawh hlawm bawk a, lo en tel duh te kan awm chuan description-ah link ka dah e. Wiltshire, England a Salisbury Plain ah khuan lung lian pui pui mai, feet sawm pathum vel a sang, feet sarih vel a lian, ton sawmhnih panga vel a rit, inphun kual thuau mai leh a chunga lung lian pui pui inhlang fur mai te a awm a, chu chu Stonehenge an ti a ni. Khung lung in phun kual thu au mai te khu BC sang thum atanga sang hnih vel kal ta a an phun te kha niin an hria a, tute a phun nge, eng hman rua nge an hman, eng atan an siam nge tih te hi tun thlenga mithiam tenga intuahna chawk buaitute zinga pakhat a la ni ve ta reng a ni. He Stonehenge chungchangah hian mithiamte ngaihdan a inang lo hlawm khawp mai a. Thenkhatin hmanlaia miten arsi lam chanchin an zirna hmun a ni ange an tih laiin, thenkhat hmanlaia an lal in atana an hman a ni ange lo ti pawl te an awm bawk a. Tin, hmanlai mihoin inthawi nana temple anga an hman a nih ring tawk an awm bawk a. a siamtu takte hi tute nge an nih chiah hriat a ni lova, thenkhat chuan dawithiam chi khat Druids ho siam a nih han ring ber a, tin, Roman ho emaw, Egyptian ho emaw, Phoenician ho emaw kut hnu a nih ring tawkte pawh an awm bawk a ni. Stonehenge hi an zir chiang nasa a, laser hmang te pawhin a lungpang zawng zawng hi an en kual a, a velah te hian thlan hlui an hmu chhuak teuh mai a, mihring ruhro te, hreipui te, chemte te, bungbel te leh thi leh eng eng emaw incheina lam chi, rangkachak, saruh, Tui kep leh thil dang dang atanga siam an laichhuak teuh mai bawk a, mahse heng an thil laichhuahte hian a siamtute hi tute nge tih leh eng atana siam nge tih a hriatchhuah tir thei chuang lo a ni. Stonehenge siam dan hi sarikul pahnih inkual anga siam a ni a, a kual hmasa zawk chu sandstone atanga siam lung lian pui pui chunga lungdang inchhuangte an ni a, Tin, a kual chhung zawk chu Blue Stone an tih ang chi atanga siam an ni thung a. Heng Blue Stone te phe hi chu a vel hnaiah hmuh tur a awm loh hrim hrim avangin a awmna atanga melza tama hla Wales atanga an lak a nih an ring ber a. Chuti ni ta se, engtin nge helai hmun thleng thleng hian hetiang lunglian leh rit hi an lak thlen ang tih pawh hi chhut tham fe a ni. Mithiamte chuan Stonehenge siamhun chhung hi hun thum laiah an then a, a hmasa ber chu prehistoric hun lai daih tawh, BC. sang thum atanga sanghnih zakua sawmthum panga bawr velah an ngai a, Aubrey Halls an ti. Lei lei khuara sawmnga paruk lai awmze nei tak a awm kual hluah mai, kum sangkha zaruk sawmruk paruka a hmuchhuaktu John Aubrey hming chawia an phuah te, Hillstone an tih te leh thinga siam ban in phun thluah mai te chu hemi hun chhung vela an siam hi a nih an ring a ni. A siam hun hnihna chu BC Sanghnih zaruk sawmli atanga Sanghnih zali sawmriat bawr vela niin an hria a, hemi hun lai vel hian lung a thianga in phun tlar ho vel hi an phun niin an ngai a, heng lung te hi Hampshire atanga lak an ni ve thung a. Tonli vel zel a rit an ni a, heti taka lunglian leh rit hmel hnih vela hla atanga an la nih chuan an ngai pawimawh hle tihna a ni mai a, chu bakah a hun lai han chhut hian hmanrua an la nei tha awm si lova, heti anga lunglian an la thei te pawh hi thil mak tak chu a ni ve hrim hrim mai. An siam dan hau tak zia han en hian a siamtute hi an thiam hle tih a hriat theih a. Enga tan nge an siam ang tih ber mai hian a zirtute lu a ti hai tak meuh a, arsi lam chanchin zir nana an siam a ni ang. Hill stone leh altar stone an tihte hi nipui lai ni chhuak nen a inzawn chiah a, tin a lungho din kual dan hi Satan leh a hualtu ringte entirna a ni e te an ti a, Tin, kan hriatthiam phak baka RC te chel vel dan an chhinchhiahna a ni ange te an ti bawk a. Tin, helai hmunah hian magnetic energy hi a nasa bik em em mai a, geomagnetic field, lei magnetic energy natna hmun bik a nih avangin hmanlai mite khan ruh lamna, ruh tliak te leh natna eng eng emaw enkal enkawlna hmun atan an siam a ni ange an ti bawk a ni. Mak ve deuh pakhat chu, Electromagnetic field hian ruhtliak te hi a tidam hma tih hi tunlai mithiam ten an hmu chhuak ve tlat mai a. Helai hmun pawh hi hmanlai Britons hote khan ruh lam natna an neiin an lo tlawh thin a, an damhmah phah an ti ve tlat a ni. Tin, he lei chhungril hmun hran hranah hian Art Energy an tih mai thahrui eng emaw ni tak hi awmin an hria a, chung thahrui te chu kawng bik neiin an kal a, Sapho khuan Ley Lines an ti a, Chinese ho chuan Dragon Parts an ti thung a ni. Heng thahrui mak tak tak te hi hmanlai mi ho khan lo hriain a chakna lai bik chhinchhiah nan Stonehenge hi an hmang a ni ang e an ti bawk a ni. A enga pawh chu ni se, Stonehenge hi tute siam nge, enga tan nge an siam tih khawvel mithiam ten an hriat chhuah hun hi kan la nghah rih deuh chu a ngai dawn a nih hmel a ni.